Канонсем савӑнӑҫлӑ Иисус Христоса, Туррӑн Тасамӑшне, ҫынна сыхласа усракан ангела. Хӑватлӑ вӑй авал фараонӑн пӗтӗм ҫаррине тинӗс тӗпне путарнӑ, кайран ӳтленнӗ сӑмах мӗнпур усала кӑларакан ҫылӑха пӗтернӗ, аслӑ Турӑ пит мухтавлӑ пулнӑ. Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус ҫӑлӗ пире! Эй савӑнӑҫлӑ Иисус Христос, эс вӑрах тӳсӗмлӗ Иисус, эй Иисус, чунӑн суранӗсене тӳрлет, эй нумай ырлӑхлӑ Турӑ, ман чӗреме килентер тесе сана кӗлтӑватӑп, эй ҫӑлакан Иисус, сан урлӑ ҫӑлӑнса сана аслӑлам. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑвӗ пире, эй савӑнӑҫлӑ Иисус Христос, эй Иисус, ҫылӑхран ӳкӗтме ман кӑмӑлӑма уҫса, Этеме сӑвакан Иисус сана пуҫҫапатӑп, йӑвашшӑн кӗлтӑватӑп, ҫӑлхӑмсене каҫар. Эй мӑнаҫлакан Иисус, кӗлӗме ил. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус Христос, Эй Иисус, улталакан шуйттан аллинчен ҫӑлса ил мана. Эй Иисус, мухтав патшалӑхӗнче хӑвӑн сылтӑм енче тӑмалла ту. Эй мана, ҫунакан Иисус, сулахай енчисен пайӗнчен хӑтар мана. Турӑнтас Амӑшӗ ҫӑл пире. Эй Иисус Турра ҫуратнӑ хӗр, пире пӑхса усракан чӑнта аса хӗр, хӑвӑн юрӑхсӑр чурусемшӗн кӗлту. Эй пӗр айӑпсӑр таса хӗр, эпир ирсӗрленсе пӗтнӗскерсем, санӑн тӗллевсемпе ҫӑлӑнса ӗмӗре пыракан мухтавлӑхпа савӑнса киленер. Турӑн таса Амӑшӗ ҫӑл пире. Эй, сӑмах турӑн, таса амӑшӗ, мана тӗрлӗ инкек аптратать, ҫӑлӑнасшӑн тӑрӑшса сана тархаслатӑп. Ҫав усал йывӑрлӑхран хӑтар мана. Турӑн таса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй, пӗр айӑпсӑр таса хӗр, аскӑн шухӑшсем нумайланӑҫемӗн нумайланнипе чунӑм пит хуйха ӳкесрен хӑраса тӑратӑп. Хӑвӑн ывӑлу Турру Йӑвашлӑхӗпе каллех парсам мана. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире, эй ҫӑлакан турра ҫуратнӑ хӗр, хӗнрен хӑтӑлас тесе сана тархаслатӑп. Халӗ сан патна пырса чунӑма та, шухӑшӑмпа та сан енне яратӑп. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Ырӑ тура ҫуратнӑ ырӑ хӗр. Сан урлӑ Турӑ мана ӳтӗмпе те, чунӑмпа та чирлӗскере ырлӑхне кӑтартса пӑхса тӑринччӗ. Пӗр эсӗ анчах Турӑ амӑшӗ. И, Турӑн мана сыхласа усракан Святой Ангелӗ, маншӑн Турра кӗлту. Эй, пурне те тытсаракан Туррӑн Ангелӗ, эс ман чунӑма ырми-канми сыхласа усракан, ман пурнӑҫ умӗнче тӑракан, мана вӗрентекен Турӑран килнӗ Ангел, Эп сана мухтаса юрлатӑп. Эй, Турӑ мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Эй, сӑмах, эс пур ҫынсене те ҫӑласшӑн пулса этемсем валли пире хумӑнта хӑраса тӑма вӗрентекен, пире ӑс паракан пире ҫутӑ ҫӗрте ҫӳрекен святой ангелусене янӑ.

Ирсӗр шухӑшсем пылчӑклӑ хурашу пек Турӑран уйӑрса ӑсӑма типӗтсе ячӗҫ. Халӗ те кирек чан та ӗмӗр-ӗмӗрех аминь. Эй, пире пӑхса усракан турамӑшӑ! Эсӗ ҫылӑх тӗпсӗрлӗхӗнче хумханса ҫӳрекенсенӗн чарӑнса тӑмалли лӑпкӑ вырӑнӗ. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ эпӗ тӗрлӗ уса шухӑшсемпе хумханаканскер, сан чарӑнса тӑмалли вырӑну патне пыратӑп. Эй, Турӑ, эсӗ мана шанчӑклӑ чул ҫине тӗреклӗ тӑратса тӑшманӗсемне хирӗҫ тӑма чӗлхе ҫӑварма уҫрӑн, вара ман чунӑм сана яланах ҫапла юрласшӑн савӑнса ҫуна пуҫларӗ. Пирӗн Турӑ пек тasi урӑх никам та ҫук. Эй, Турӑ, сан пек тӳрри урӑх ҫук. Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус ҫӑлу пире! Эй, тиме савакан Иисусӑм, Сана йӑлӑнса кӗлтӑватӑп, хӑвӑн чуруна илт, эй Иисус, эп айӑпайласран та асапран та хӑтар. Эй чӑн савӑнӑҫлӑ Иисус, пӗресӗ анчах вӑрах тӳсӗмлӗ, нумай ырлӑхлӑ. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире. Эй Иисусӑм, мана куҫҫульпе сана тархаслама пыракана ҫӗклесе тӑрат. Эй Иисусӑм, ҫӑл мана ҫӑлхӑмсенчен ӳкӗнекенскере. Эй Иисусӑм, тамӑк путӗнчен хӑтар эсӗ, нумай ырлӑхлӑ, савӑнӑҫлӑ Патша Турӑ. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире. Эй Иисусӑм, Иисусӑм, эсӗ пан вӑхӑта аскӑнласа ирттертӗм. Эй Иисусӑм, уншӑн мана хупатӑнтан хуса ан ярса. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, Патша сана эпӗ кӗл тӑватӑп, эс мана хупатна чӗнсе илсе ҫӑл, турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. И манӑн Иисусӑма ҫуратнӑ хӗр, эсӗ мана тамӑк путӗнчен хӑтарас тесе кӗлту. Эй, Турӑран тивлетилнӗ таса хӗр, пӗр эсӗ анчах хурлӑха юлнисен хутне кӗретӗн. Эй, таса хӗр, ӗмӗр ватӑлми пурнӑҫра пурӑнмалла ту мана. Турӑн таса Амӑшӗ ҫӑл пире. Эй, ырлӑх паракан, Ӗненекенсене тӗреклентерекен, пурте мухтаса юрлакан Турра ҫуратнӑ хӗр, ман хута кӗрекен, мана витсе тӑракан эсӗ тесе шанса тӑратӑп. Карап тытса пыракан пек канлӗ вырӑна илсе кайсам мана, турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй, таса хӗр, сана тархаслатӑп, чунӑм хӑранипе тӑвӑл пек капланса килнӗ хуйха сирсе яр. Эсӗ Турӑ суйласа илнӗ хӗр, эсӗ канлӗх паракан Христоса ҫуратнӑ, пӗр эсӗ анчах таса хӗр, Туррӑн таса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй Турӑ телейлӗ тунӑ хӗр, эсӗ ырлӑх кӑларакана, ырлӑх тӑвакана ҫуратнӑ, пурне те ырлӑх нумай кӑтарт. Эсӗ пит хӑватлӑ Христоса ҫуратнӑ тӑрӑх пурне те тума пултаратӑн. Туррӑн таса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй, пӗр айӑпсӑр таса хӗр, мана йывӑр хӗн кураканскере, чир евӗрлӗ аскӑнпа сӑпланаканскере пулӑшса, эпӗ пӗлетӗп, эсӗ хун иксӗлми хӑватупа чиртен сыватса тӑратӑн. Эй, турӑ мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн тура кӗлту. Эпӗ ҫӗртен пылчӑкран тӑпраран пулнӑ ҫампа та ҫӗр ҫинех ҫыпҫӑнтӑм. Эй, ман хута кӗрекен, мана хӑтаракан, мана вӗрентекен, ман кӑмӑлӑма ҫӳлти пурнӑҫ еннелле яр. Эй, Турӑ мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Эп сана ҫӗрле те, кӑнтӑрла та, хамӑн усал ӗҫсемпе хуйхӑртатӑп та, хурлантаратӑп та, ҫилентеретӗп те, ҫапах та ху эсӗ мана пӑрахса каясшӑн мар пулса ман хута кӗрсе тӑратӑн. Эй, Турӑ мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Хама хам ӳкӗне пӗлмесӗр, хама тӳрлетмесӗр эпӗ хуйха айне те, шанӑҫ усал шухӑш айне те пулатӑп. Ҫавӑнпа ӗнтӗ эсӗ мана тӗрӗссине ҫӗкленмелӗх те пар та, эп сана хама сыхла кӑна савӑнтарса пурӑнам. Мухтав ашшӗне ывӑлне, святой сывлӑшне. Эй, святой ангел, Эсӗ пӗлӗчӗнче ларса ҫӗр ҫине ӑспа пӑхса тӑракан, ҫӗре чӗтретерекен турӑн курӑнми сӑнне курса тӑнипе ӑна мана ҫӑлмашкӑн тархасла. Халӗ те грекҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех аминь. Хама пултаракан пуҫлӑха ырӑ ӗҫсемпе хисеплесе тӑмашкӑн эпӗ турӑран ӑс-тӑн пуҫ чӗлхе ҫӑвар тивлетне илнӗ. Халӗ ӗнтӗ усал ӗҫсем айне пулнипе ҫав тивлете хисепсӗре кӑлартӑм, ҫӑлакана кӳрентертӗм. Эс пире пӑхса усракан Турӑ амӑшӗ ҫӑл мана. Эй, Турӑ ҫырлах, эй, Турӑ ҫырлах, эй, Турӑ ҫырлах. Эй, ҫӑлакан Иисусӑм, эсӗ аскӑн ачана ҫӑлнӑ. Эй, мана ҫӑлакан Иисус, эсӗ аскӑн хӗрарӑма йышӑннӑ. Эй, нумай ырлӑхлӑ Иисус, халӗ мана та ҫырлах ӗнтӗ. Эй ырлӑх паракан Иисус, эсӗ ырӑ кӑмӑллӑ Иисусӑ, эс куҫӑмна юратнӑ тӑрӑх мана сиана ҫӑлнӑ пек мана та ҫӑлса хӗрхенсе каҫар, мухтав ашшӗне, ывӑлне, святой сывлӑшне. Э, чунӑмпа, ӳтӗмпе сыхласа тӑракан, ман валли Турӑ суйласа илнӗ Турӑран килнӗ таса ангел, эсӗ Турӑ пек пулса ӳкӗне пӗлмен чунӑмӑн пур ҫылӑхӗсене те пӑрах, Усал чӗкӗлтекен пур тӗрлӗ танатинчен те хӑтар мана. Судра ман ҫӑлхӑмсене каҫармашкӑн пурин те турин кӑмӑлне ҫавӑр. Халь те грекҫан та мӗрмӗрех аминь. Эй, Тура амӑшӗ, эсӗ Христоса ӗненекенсен хутне шанӑҫлӑ кӗрсе тӑратӑн. Пурне те пултаракан Тур умӗнче пӗрмаях вӗсемшӗн Тура таркаслатӑн. Ҫылӑхлӑ ҫынсем йӑлӑннине ан тирке. Хырӑ кӑмӑллӑ тӑрӑх пире хӑвна ӗненсе йӑлӑнакансене пулӑшма часрах кил. Эсӗ хӑвна хисеплекенсен хутне яланах кӗрсе тӑр. Пирӗншӗн часрах кӗлту часрах йӑлана пуҫла. Эй, Турӑ, эсӗ пирӗн хута кӗрекене е ангелна яман. Таса хӗрне ӳтленсе ху килнӗ. Мана пӗт этем халлӗн ҫӑлнӑ. Ҫавӑнпа сана мухтаса юрлатӑп, эй хӑватлӑ Турӑ мухтав сана. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире! Эй савӑнӑҫлӑ Иисусӑм, Сана тархаслатӑп, чунӑм суранӗсене тӳрлет. Эй ырӑ кӑмӑллӑ Иисусӑм, чуна пӗтерекен шуйттан аллинчен туртса илсе ҫӑл мана. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире! Эй чӑн савӑнӑҫлӑ Иисусӑм, Эпӗ ҫылӑха кӗтӗм. Иисусӑ мана ху хӳтлӗхне пыраканскере ҫӑл. Эй, нумай тӳсӗмлӗ Иисус, хӑн патшалӑхна кӗме тивӗҫлӗ ту мана. Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире. Эй, Иисусӑм, эпӗ мӗскӗнскер ҫылӑха кӗнӗ пек никам та ҫылӑха кӗмен. Эй, Иисусӑм, эпӗ ӗнтӗ ӑна ӳксе пуҫҫапса сана кӗлтӑватӑп. Ҫӑл мана. Эй, Иисусӑм, ӗмӗрлӗх пурнӑҫ пайне кӗме пар мана. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй, пурте мухтаса юрлакан Турӑ Амӑшӗ, эс Иисус Турра ҫуратнӑ. Эсӗ ӑна тархасла, вӑл пире сана юрлакансене, сана тӗрӗссипе Турӑ Амӑшӗ тесе хисеплекенсене пурне те асапран хӑтартӑр. Турӑн Таса Амӑшӗ ҫӑл пире. Эй, Турӑ суйласа илнӗ хӗр, эс этем пурнӑҫне тытса тӑракана ҫуратнӑ. Тӑвӗпе капланса килнӗ ҫылӑхӑмсене аскӑн шухӑш аптратнине лӑплантарсамччӗ. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире, эй хӑвна мухтаса юрлакансене пурне те ҫӑлакан ырӑ кӑмӑллӑ Турра ҫуратакан, мана хӑвна тархаслакана хисепсӗр нумайӑрлӑхна курма парса. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире, эй чӑнта сахӗр, эс кӑтартнӑ ырлӑхпа савӑнатпӑр, Эсӗ Тур амӑшӗ иккенне пӗлсе тӑрса сана тав туса мухтаса юрлатпӑр. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй Турра ҫуратнӑ хӗр, эпӗ вырӑнӑм ҫинче халран кайса выртатӑп. Ху ырӑ ӗҫ тума юратнӑ тӑрӑх пулӑшса мана, пӗр эсӗ анчах ӗмӗр таса хӗр. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире, эй пурте мухтаса юрлакан таса хӗр, эсӗ пирӗн шанчӑкӑмӑр, тӗрекӗмӗр, пире хӑтаракан хускалми хӳмемӗр, сан урлӑ эпир пур тӗрлӗ хӗнрен те хӑтӑлатпӑр. Эй Турӑ, мана сыхласа усракан Святой Ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Ҫӑлакан умне пырса тӑрса Кирек мӗнле ӗҫшӗн те сӑмахшӑн та хисеп памалли хӑрушӑ суд ҫинчен шухӑшлаймастӑп, систермен вилӗме те асра тытса тӑраймастӑп. Пур тӗлтен те хатӗр мар эпӗ. Эй, мана вӗрентекенӗм, ан пӑрахсамччӗ мана. Эй, дуру мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн тура кӗлту. Кирек мӗнле усал ӗҫе те мӗн кӗҫӗн-керемпех тӑрӑшса турӑм. Сана та, ман хута кӗрекенӗме, хамӑн йӗркесӗр сӑмахӑмсемпе, ӗҫӗмсемпе кӳрентерме чарӑнаймастӑп. Ҫапах та ӗнтӗ пӗтӗмпех ҫӗленсе ан кай, мана пӑртак та пулсан кӗтсе, мана ӑс парса ҫутатса, тӗреклентерсе тӑрсамччӗ. Этур мана сыхласа усракан Святой Ангелӗ маншӑн Турра кӗлтуӑ. Эс сӑмах турӑн тӳсӗмлӗхне, вӑл пур ҫылӑхлисене хӑй патне чӗннине, вӑл ирӗксӗрлемесӗр вӗсем хӑйсем ирӗккӗн тӳрленессине кӗтсе тӑнине курса, эсӗ мана вӗрентекенӗм мана нумайччен тӳссе тӑр. Мухтав ашшӗн ывӑлне, святой сывлӑшне. Мана нимӗне юрӑхсӑр тивӗҫ чӗрчунуна ҫылӑхӑм Турӑран уйӑрса аякка хывӑтса ячӗ. Ҫапах та Иисус патша мана хӗрхенсе татах йышӑнчӗ те хӑйне турӗ. «Э Турӑн ангелӗ, ҫав тивлетлӗхе йышӑнманскер эп сана хурлантаратӑп, халӗ те кирек ҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь». Итур амӑшӗ Турӑ нихҫан пӗтми патшалӑхра патшана ларнӑ, псаломра каланӑ пек сантаса ӳтне илсе илемлӗ тумтир ҫӗлетнӗ, ҫав ӳт пек вилсе вилӗм патшалӑхне ӳкернӗ. Эй ҫӑлакан Христосӑм, эсӗ тӗттӗмре выртакансене ҫутататӑн, ҫӑлӑнас ӗмӗтпе ҫухатнисене ҫӑлӑнӑҫ паратӑн. Эпӗ ирех тӑрса сана канӑҫлӑх патшине тархаслатӑп, хӑвӑн ҫутупа ҫутат мана. Эп сансӑр пуҫне урух турра пӗлместӗп. Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫол пире. Эй, Иисусӑм, эс ман ӑса ҫутатакан, Эй, ҫӑлакан, эс ӗмӗт ҫухатнӑ чунӑма ҫӑлӑнӑҫ паракан, Эй, Иисусӑм, эсӗ мана хӑвна, эй, ман Иисус Христосӑм ҫӑл мана мӗскӗне, тесе тархасласа чӗнекене асапран та тамӑк вутӗнчен те хӑтар. Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире. Эй, Иисусӑм, эсӗ Пӗххисепсӗре кӑларакан киресӗр усал ӗҫе пӗтӗмпех парӑннӑскер, халӗ сана тархаслатӑп. Эй Иисусӑм, эсӗ мана хӑвна, эй ман Иисус Христосӑм ҫӑл мана мӗскӗнӗ тесе тархасласа чӗнекене пулӑшакан аллуна тӑсса парсамччӗ, ҫӑлса кӑларсамччӗ. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус ҫӑл пире! Иисусӑм пӑсӑм-нӑсӑмпа ҫӳресе сана чӗнетӗп, ҫылӑхӑмсем израильхенчен тасатмана пӗлмен пирки ҫылӑха путнӑскере хӑтар, и мӑнаҫлакан Иисус сана кӗлтӑватӑп ҫӑл мана. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире, эй Турра ҫуратнӑ хӗр, ху ҫуратнӑ Иисуса тархасла вӑл чӑн тӗнпе пурӑнакансене пурне те, монахсене те, тӗнчере пурӑнакансене те ҫапла чӗнекенсене. Пирӗн хута пит хытӑ кӗрекенрен пуҫне эпир ульхине пӗлместпӗр текенсене вӑл ҫӑлтӑр тамӑк вутӗнчен хӑтартӑр. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй савӑнӑҫ паракан Турра ҫуратнӑ хӗр, хӑвӑн таса савӑнӑҫна парса ман чӗреме савӑнтар. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй Турра ҫуратнӑ хӗр хӗн хурта хӑтар пире. Эсӗ ӗмӗрлӗхе хӑтаракан, непле ӑс пӗлейми канӑҫлӑха ҫуратнӑ. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире, «Э, турӑ суйласа илнӗ таса хӗр, тӗтӗрье пек хупласа тӑракан ҫылӑхсене хӑвӑн ҫуттупа сирсе ярса, эс турӑн ӗмӗрхи ҫуттине ҫутатнӑ. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире, эй таса хӗр, мана хурлӑхна курма тивӗҫлӗ туса хасӑр чунӑма тӳрлетсе, маншӑн кӗлтуса сывлӑх парсамччӗ мана. Эй Турӑ мана сыхласа усракан Святой Ангеле маншӑн Турра кӗлту. Эй Святой Ангел, эс манпа пӗрле пулса мана сыхлатӑн, манпа калаҫатӑн, мана туса тӑратӑн, манпа ҫула ҫӳретӗн. Пур тӗлтен те манпа пӗрле пулса яланах ҫӑлӑнӑҫ ҫулӗ ҫинче кӑтартса тӑратӑн. Эпӗ айванскер епле тата каҫару тупма тивӗҫлӗ пулам. Эй Турӑ мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту! Эй ман хута кӗрекен эс пурне те тытса тӑракан Туррӑн чаплӑ вырӑнӗ умӗнче хӑюллӑ тӑнӑ тӑрӑх, пултарнисене патшине юрласа мухтама пултарнӑ тӑрӑх, манӑн нумай усал ҫылӑхӑмсене те каҫармашкӑн кӗлту! Эй Турӑ мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту! Эй, мана хӑтаракан ангел, пӗр енчен асапсене, ман пулас асапсене курса, тепӗр енчен эпӗ хытӑ чӗреллине, айваннине курса хӗрхенипе йӗретӗн те пӑшӑрханатӑн та йывӑр килнипех алран каятӑн, мухтав ашшӗне ывӑлне, святой сывлӑшне. Эпӗ, яланах ҫылӑхпа пӗтекенскер, санна мана ырлӑх кӑтартакана, мана сыхлакана пӗр сехет те, пӗр минут та, унтан сахал вӑхӑтлӑха та пулсан, хамшӑн савӑнмалӑхне, уҫҫӑн хавасланмалӑхне кӑтартас ҫук. Халӗ те кирек хӑҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех аминь. Эй, таса ран таса хӗр, Юман вӑрманне ӳстерекен ӑс-хакӑл виҫӗпех тусем лартакан, ҫӑлтӑрсене хисеплесе кӑларакан сывлӑх тумламне те хӑех тӑвакан, ҫилете вӗртерекен ӑспанлана ҫук ача санран ҫуралса ӳснӗ. Эй, тӗпсӗр, хисепсӗр ҫылӑх лачакинче выртатӑп, санӑн вӗҫӗмсӗр хисепсӗр ырлӑхна тархаслатӑп. Эй, туррӑм, пӗтӗ ҫӗртен туртса кӑлар мана. Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире! Эй, нумай ырлӑхлӑ Иисус Христос! Мана сан умӑнта ӳкӗнекенскере илсе, Эй, Иисус, ҫӑл мана! Эй, Иисус, ҫылӑхпа пӗтесрен хӑтар мана! Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире! Эй, Иисусӑм, аскӑнлӑхпа ӗмӗтсӗрлӗхе ман пек парнӑ ҫын урӑх никам та ҫук. Эй, тими савакан Турӑ ҫапах та ҫӑл мана! Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире! Эй Иисусӑм, Иисусӑм, эпӗ хамӑн шухӑлӑхӑмпа ас кӑнарӑмран та, ас кӑначаран та, мана ҫияран та мыттартӑм те, вӑрӑ-хурахран та, Ниневе ҫыннисенчен те ирттертӗм. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй ман Иисус Христоса ҫуратнӑ чӑн та Сахӗр, пӗрӗсе анчах айӑпсӑр, эсӗ мана ирсӗрленнӗскере халь ӗнтӗ хӑвӑн кӗллӳ супӗпе сирпӗтсе тасат. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире: «Эй, таса хӗр, мана тӑшман усал тӑвасран хӑтарма хӑвӑн ывӑл-туруна тархасласамччӗ. Вӑл мана ӗлӗк вилӗм аллинчен тамӑка кӗрсе ӳкнӗскере хӑйне хӑй вилме парса вилӗмрен ҫӑлнӑ. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире: «Эй, таса хӗр, эп пӗлсе тӑратӑп, эсӗ пурнӑҫра худа кӗрекен, хытӑ сыхласа усракан, усал аптратасран хӑтаракан, тапӑнакан шуйттансене хӑваласа яракан. Ҫавӑнпа сана кирек хӑҫан та тархаслатӑп, иртӗнсе кайса пӗтесрен хӑтарсам мана». Турӑнтас амӑшӗ ҫӑл пире, и Турӑ амӑшӗ, эсӗ пирӗншӗн тарса хӑтӑлмалли хӳтлӗх, чунма пӗтӗм пек ҫӑлакан, хуйхӑра лӑплантаракан, эсӗ пире пӑхса усракан Турӑ амӑшӗ, сан ҫуртунта эпир яланах савӑнса тӑратпӑр, халӗ те пире иртӗнсе кайса пӗтесрен хӑтар, Турӑнтас амӑшӗ ҫӑл пире. Эй, тӗнчене ҫӑлакан, ҫирсенсе хӑтаракан, тура ҫуратнӑ ырӑ кӑмӑллӑ хӗр, халӗ эпӗ вырӑнӑм ҫинче халран кайса выртатӑп. Ӳтӗме сыватакан никам та ҫук, сана йӑлӑнатӑп, пӗтерекен чиртен сыватса тӑрат мана. Эй, Турӑ, мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн тура кӗлту. Эй, мана ҫавӑрса илсе манма астӑвакан, шуйттансене ман патӑма пыма чаракан, мана сыхласа усракан ангел, эсӗ ҫавсем тӗллӗ тискер кайӑк евӗрлӗ пулса мана ҫыпҫӑна пуҫласа... Вӗсене яланах хӑваласа яр, мана сыхлама пӗрре те ан чарӑн, эсӗ анчах ӑшӑ кӑмӑлупа ман хута кӗрекен. Эй, Турӑ, мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Э, чӑн та сахӑрӑ шӑршӑллӑ Миро, манран ирсӗрскертен ан йӗрӗн-и виличченех манран ан сивӗнсем. Ман патӑмран пӗр каймасӑр мана яланах сыхлакан пул. Мӗншӗн тесен хӗвел те вараланчӑк вара ҫутатнӑшӑн вараланмас. Эй, Турӑ мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Эй, ман кута кӗрекен, хӑйӗн сӑмахӗпе хӑйӗн чун ҫӳлти вырӑнӗсене шывсемпе витсе тӑракана тӑрхасла. Вӑл мана куҫҫуль тумламӗсене кӑларса мана ырлӑх патӑр. Вара ман чӗрем те ҫак куҫҫуль тумламӗпе савӑнса тасалтӑр та турра куртӑр. Эй, Турӑ, мана сыхласа усракан Святой Ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Эсӗ ху та таса ӳтсӗрскер, Таса ӳтсӗр турӑ умӗнче тӑрса ун кӑмӑлне килни пулса, пит хӑюллӑ тӑрса ман чунӑма ҫӑлӑнӑҫ патӑр тесе ӑна тӑрӑшсах тархасла. Мухтав ашшӗне ывӑлне святой сывлӑшне, эй мана вӗрентекен, ман чунӑм ӳтрен уйрӑлнӑ чухне ӑна сан ҫап-ҫутӑ, таса ҫунаттусем хупласа тӑччӑр, Тӑшмансенӗн ирсӗр шӑршлӑ курапичӗсене ун чухне намӑслӑ хупласа тӑтӑр. Халь те грек ҫантӑмрӗмӗрех, аминь. Эй, таса ангелсенчен те таса, херувимсемпе серафимсенчен те аслӑ хӗр! Манӑн ҫӗр ҫинчи шухӑшпа тулнӑ ӑсӑма ҫӗр ҫинче хӑварттарса ҫӳлте юратупа ҫӗклентер те ҫӗр ҫинче япала шухӑшӗсенчен мала яр. Эй, турӑ ҫырлах, эй, турӑ ҫырлах, эй, турӑ ҫырлах! Эй, Турра пӑхӑнса тӑракан, мана сыхласа усракан, мана шуйттансен пурусал ӗҫӗсенчен те хӑтаракан, мана пӗтми пурнӑҫ парас тесе тӑрӑшнипе манӑн Туррӑн ҫулӗпе илсе пыракан мухтавлӑ ангел яланах манпа ҫылӑхлӑскерпе пӗрле пул. Диир хирӗнче ылтӑн кӗлеткене пуҫ ҫапнӑ чух таса ачасем виҫҫӗн патша ҫав йӗркесӗр ӗҫе тума хушнине итлемен, хӑйсене ҫулӑмӑшне пӑрахсан вӗсем Турӑ сывлӑмӗпе сивӗнсе тӑрса юрланӑ «Иаттемӗрсен Турӑ эс мухтавлӑ!» тенӗ. «Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире! Иисус Христос, Иисусӑм, эпӗ мӗскӗн аскӑнскер ҫылӑха кӗнӗ пек авалтанпа никам та ҫӗр ҫинче ҫылӑха кӗмен. Иисусӑм, ҫавӑнпа сана тархаслатӑп, мана Иотемӗрсен тур эс мухтавӑл тесе юрлакана хӗрхен. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире! Иисус Христос мана хӑвӑнтан хӑракан ту тесе тархаслатӑп. Эй Иисусӑм, мана халӗ калнӗ вырӑна кӗрт. Эй уҫӑ кӑмӑллӑ Иисусӑм, эпӗ ҫӑлӑнса тӑрса Сана Иотемӗрсен Турри эс мухтавлӑ тесе юрла. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире. Эй Иисус Христосӑм, эпӗ аскӑнскер темиҫе пин хут та ҫылӑхран ӳкӗнме пултӑм. Анчах та, Иисусӑм, Эпӗ мӗскӗнскер ултавҫа тухрӑм, ҫавӑнпа сана тархаслатӑп. Эй, Христос, сисеймесӗр тӑракан чунӑма ҫутӑлтар, Ия Темӗрсен Турри эс мухтавлӑ, Туррӑн таса Амӑшӗш ҫӑлӗ пире. Эй, пӗр айтсӑр таса хӗр, эс Иисус Христоса этем ҫуралакан йӗркерен тухса тӗлӗнмелле ҫуратнӑ. Тархасла ӑна, вӑл манӑн ӳтӗм вӑйсӑрлӑхӗпе кӗнӗ ҫылӑхӑмсене пурне те каҫаринччӗ. Вара эпӗ ҫӑлӑнса тӑрса сана ҫапла калам: эй тура ӳтлӗ ҫуратнӑ таса хрест мухтавлӑ, турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй ҫӑлакан, эс пире ҫӑлма кӑмӑл тунӑ таса хӗрӗшне вырнаҫнӑ, ӑна тӗнче хутне кӗмелле тунӑ, Иатемӗрсӗн турри эс мухтавлӑ, турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй турӑн чӑн таса амӑшӗ, эс этеме хӗрхенекене ҫуратнӑ, Ийя Темӗрсен Турьес мухтавлӑ тесе юрлакансене ҫылӑхӗсенчен, чунӗсен ирсӗрлӗхӗнчен тасатмашкӑн тархасласам ӑна. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй Христос Турӑ, эс Аттемӗрсенӗн Туррис мухтавлӑ тесе юрлакансемшӗн хӑвна ҫуратнӑ хӗре ҫӑлӑнӑҫ паракан, вилӗмрен хӑтаракан тунӑ, вӗсен шанчӑкӗ, вӗсене ҫылӑхран ӳкӗнмелли кӗмелли алӑкӗ тунӑ. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире, эй Тура ҫуратнӑ хӗр, ху хӳтлӗхне юратса пыракансене ӳчӗсен вӑйсӑрлӑхӗнчен, чунӗсем хӗн курнинчен сывалма пар. Эсӗ пирӗн валли ҫӑлакан Христоса ҫуратнӑ. Эй Турӑ мана сыхласа усракан Святой Ангеле маншӑн Турра кӗлту. Курӑнми вӑрӑ-хурахсем мана пини-пинипе ҫавӑрса илсе, ман чунӑма туртса кӑларса илсе каясшӑн тӑраҫҫӗ. Эй, мана пулӑшса тӑраканӑм, эсӗ вӗсене манран хӑвӑн вутлӑхӗ ҫӳпе тӗреклӗ сирсе тӑма ан чарӑн. Эй, Турӑ мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Хамӑн тӳрем те, турӑм та мана малтанах хам кӑмӑлӑм айӑпланнӑскере суд тумалла пулӗ. Э, мана ертсе ҫӳрекен ҫав суд ҫитичченех пӑрахсан кайсам манран. Эй, Турӑ, мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Эп тӑпрарӑвӗнчен тухса анне вырӑнне ахаль япаларан, атте вырӑнне пылчӑкран ҫуралнипе, ҫавсем мана туртӑм тивнӗрен пӗҫҫӗр ҫинеллех пӑхма тӑрӑшатӑп. Эй, ман умра тӑраканӑм, эсӗ мана сайра хутра та пулсан ҫӳлелле ҫӳлти ырлӑх ҫине пӑхмалла ту. Эй, Турӑ, мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Эй, мана вӗрентсе усракан, Эсӗ ырӑ ырлӑхупа илемлӗ, сан ӑсу тутлӑ, савӑнӑҫлӑ хӗвел пек ҫурӑлса тӑракан ӑс. Ман ҫӗртен уйрӑлса каймалли вӑхӑтӑм ҫитсен ман умма уҫӑ сӑнупа пырса савӑнӑҫлӑ пӑхса тӑр мана. Мухтав ашшӗне ывӑлне святой сывлӑшне. Эй, мана сыхласа усракан, ху хӗрхенекен чӗреллӗрен, ху ҫынна вӗҫӗмсӗр нумай юратнӑран, Манӑн чунӑм ӳтӗмрен уйрӑлса кайнӑ чух хӑвӑн ҫунаттусемпе витсе тӑрса шуйттансенӗн ирсӗр пиччӗсене курасран хӑтар мана. Халӗ те кирек ҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех, аминь. Эй, пӗлӗт хапхи, ҫӑлӑн ӑҫалӑкӗ, ҫӳлтен тураннӑ, ҫынсем улӑхакан курӑнми пусма пулнӑ таса хӗр, хурлӑхусемпе мана хӑвӑн чуруна ҫӳлти патшалӑха юрӑхлӑ ҫын туса. Еврей ачисем патне вутлӑ кӑмакана анса ҫулӑма сылмӑ шывӗ туса янӑ турра пур пултарнисем те юрлар, ӑна ӗмӗр-ӗмӗрех асласа юрлар. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус ҫул пире! Эй Иисусӑм, Иисусӑм, Сана тархаслатӑп, аскӑнарӑма нумайҫылӑхсенчен ҫӑлнӑ пек Мана та, Иисусӑм, ҫӑл ирсӗрленӗ чунӑма тасат. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус ҫӑл пире! Эй Иисус, Ӑнсӑрлатса ӑсра кӑларакан аскӑн йӗсӗрлӗхе ӳксе эпӗ ӑссӑра тухрӑм. Эй, ҫӑлакан Иисус, эп мӗскӗнскер ҫапла аскӑн ирсӗрлӗхе пула выльӑх евӗрлӗ пулса кайрӑм. Ҫавӑнпа Иисус ӑссӑра тухасран ҫӑл мана. Эй, савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире. Эй, Иисусӑм, эп чуна пӗтерекен вӑрӑ хурахсен аллине ӳкрӗм те Турӑ панӑ тумтирӗме ҫухатса ҫара маскалӗн тӑрса юлтӑм. Пӗтӗмпе суранланса выртатӑп, эй Христосӑм, ман суранӑмсем ҫине ҫупа ирех юхтарса. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй Турра ҫуратнӑ Мария, эсӗ Иисус Христос Турӑмӑра хӑвӑн аллусем ҫинче ҫӗклесе ҫӳренине чӗлхепе каласа пӗтерес ҫук. И арҫынна пӗлмесӗр таса халӗн пурӑннӑ хӗр, Яланах тархасланӑ, вӑл хӑвна юрлакансене пур чурусене те хӗнрен хӑтартӑрччӗ. Турӑнтаса амӑшӗччӗ вӑл пире. Эй, таса хӗр, пулӑшу ыйтса хӑвна ӗмӗр-ӗмӗрех асласа юрлакансенчен ан йӗрӗнсе. Турӑнтаса амӑшӗччӗ вӑл пире. Эй, таса хӗр, эсӗ манӑн чунӑм вӑйсӑрлӑхне ӳтӗм ит-чӗресене тӳрлетсе тӑратӑн. Сана ӗмӗр-ӗмӗрех мухтаса тӑмалла пулӑпинччӗ. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑв пире: «Эй, таса хӗр, эсӗ ӗненсе мухтаса юрлакансене ху тӗлӗнмелле ҫуратнине, аслакансене темӗн чухлӗ чиртен сыватса тӑратӑн. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑв пире: «Эй, таса хӗр, эсӗ пирӗн ҫине килсе Тӑракан аскӑн шухӑшне пиртен сирсе тӑратӑн, ҫавӑнпа сана ӗмӗр мухтаса юрлатпӑр. Эй, Турӑ мана сыхласа усракан святой ангелӗ, маншӑн Турра кӗлту. Эй, святой ангел, Турӑ хушнипе, Турӑ янипе эсӗ маншӑн хута кӗретен мана ертсе ҫӳретӗн, мана пулӑшаканӑм пулса мана пулӑшу паратӑн, ҫавӑнпа ӗнтӗ эпӗ сана тархаслатӑп. Пӗр чарӑнмасӑр мана пӑхса вӗрентсе, тӑрмана ҫӑлса, Христос умне ху илсе пымалла пуличченех ырӑ ӗҫсем тума вӗрентсе ӑсӑма ҫутатса тӑр. Эй Турӑ мана сыхласа усракан Святой Ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Чаплӑ вырӑнсене патша кӗрсе ларнӑ чух, кӗнекесем те уҫӑла-уҫӑла тӑнӑ чух ӗмӗртенпех пур турӑларӗ те, суд пулӗ. Унӑн йӗри-тавра ангелсем тӑрӗҫ. И турӑн ангелӗ ҫавӑн чухне ху ҫынна юратни ман ҫинче палӑртсам, Христоса таркасла тамӑк асапӗнчен хӑтар мана. И тур мана сыхласа усракан святой ангелӗ маншӑн турра кӗлту. Халь ӗнтӗ мана ирсӗр пӗтерекен шуйттансем пыл хурчӗсем пек сырса илчӗҫ, тискер вӗҫен кайӑксем пек пикенсех сӑхаҫҫӗ, чееделесем пек хупласа илчӗҫӗ. Чӗр вилене ҫиекен тискер вӗҫен кайӑксем пек ман йӗри-тавра кашлатса вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. Эймана сыхласа усракан ангелӑм ӑмӑрткайӑк ҫуначӗсемпе чӗпписене витсе тӑнӑ пек витсе тӑр мана. Эй, турмана сыхласа усракан Туррӑн Святой Ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Вӗҫӗ-хӗрри ҫук юхакан куҫҫуле чарӑнми юхтарса, мана пуҫран пуҫласа урана ҫитичченех ҫуса тасатса. Эпӗ вара сана хам кута кӗрекенӗме хисеплесе ӳкӗннӗ тӑрӑх юртан та шурӑ тумтир тӑкӑнса Туррӑн чаплӑ ҫуртне кӗмелле пулам. Эй, Турӑ мана сыхласа усракан Святый Ангелӗ маншӑн Турра кӗлту-ӑм! Ирсӗр ӗҫӗмсем пирки Христос ҫурчӗ пулнӑ чӗреме курӑнми сыснасен ҫурчӗ тӑвайрӑм. Эй, чунӑм кутне кӗрекен, ҫав ҫуртума тӗтӗрме лайӑх шӑршӑллӑ курӑк шывӗпе те, кӗлӗпе те, таса мюро ҫӑвӗпе те сирпӗтсе тасатмаллах тӗрек пар мана. Вара колесана, Христосӑн ырӑ шӑршӑллӑ тулнӑ ҫурт, ҫуртне кӗмелле пулам. Мухтав ашшӗне ывӑлне святой сывлӑшне. Эй, мана вӗрентекен, мана сыхласа усракан, ман ҫумра ҫӳрекен ӗмӗт ҫухатнӑ чунӑма сыхлакан ангел, хӑрушӑ трубан сасси мана ҫӗр айӗнченех чӗртсе тутатӑр атсан, эсӗ лӑпкӑ кӑна пулсан ман ума савӑнса пырса тӑр, ҫӑлӑнӑҫ ӗмӗчӗпе мана шантарса эпӗ хӑрассине сирсе яр. Халӗ те кирек-ҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех-аминь. Е ырлӑх ҫӑлкуҫне ҫуратнӑ хӗр, хӑвӑн пит нумай ырлӑх упа нимӗнсӗрех ҫырлах ӗнтӗ мана. Е ырлӑх паракана, тӗнчене ҫӑла кӑна чӗлхе каласа ӑнланмалла мар ҫуратнӑ тивлет те хӗр. Ырлӑхна тивӗҫлени эпӗ сана нимӗн те параймастӑп. Эсӗ ырӑ ӗҫсене ыйтмӑн ӗнтӗ манран. Турӑран ҫуралнӑ сӑмах турӑ хӑйне калама ҫук аслӑхӗ тӑрӑх ҫимӗҫ пирки усал вилӗм аллине кӗнӗ адама ҫӗнетме килнӗ. Вӑл таса хӗртен пирӗншӗн чӗлхе калайми ӳтленсе ҫуралнӑ. Ӗне-никӗсем пурте пӗр шухӑшлӑ пулса ӑна аслӑланӑ. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус ҫӑл пире, Э Иисусӑм, уҫӑ кӑмӑл Иисусӑм, эпӗ хамӑн вырӑнсӑр, ирсӗр, усал ӗҫӗмсемпе мана ҫияран та, мыттартен те, аскӑн арӑмран та, аскӑн ачаран та, вӑрӑ-хурахран та ирттертӗм. Ҫапах та Иисусӑм хортах килсе ҫӑл мана. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус ҫӑл пире, Эй Иисусӑм, Иисусӑм, Адамран пуҫласа законран ӗлӗк, закон вӑхӑтӗнче законран кайран кивле килсен те Ҫылӑхлисенчен те пуринчен те эпӗ мӗскӗнскер, ӗмӗтсӗрлӗхе парӑнса ирттертӗм, ҫапах та эсӗ Иисусӑн хупӑлни пек ҫӑл мана. Эй савӑнӑҫлӑ Иисус, ҫӑл пире. Иисусӑм, калама ҫук аслӑлӑхунта уйрӑлма пинчче. Эй чӑн савӑнӑҫлӑ Иисусӑм, сулахай енче пулма пинчче. Эй Иисус Христосӑм, мана хӑвӑн сылтӑм енчи сурӑхусемпе пӗрлештерсе канлӗхе кӳрт, пӗр эсӗ анчах ырӑ кӑмӑллӑ Турӑ. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире, эй Тура ҫуратнӑ хӗр, арҫынна пӗлмен пӗр эсӗ анчах та сахӗр Мария, эс ухалусем ҫинче ҫӗклесе ҫӳренӗ пире пултаракан хӑвӑн ывӑлӑ Иисус кӑмӑлне ҫавӑр. Вӑл пире сан патна тархаслама пыракансене шуйттан ҫекӗлтесе ҫылӑха кӗртесен асапран ӳлӗм пулас вутран хӑтартӑр. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире: «Эй, таса хӗр, эсӗ пур тӗрлӗ ҫынна та, кирек мӗн йӗресрен те чаракан Христоса ҫуратнӑ. Эпӗ те йӗре-йӗре тархасланни илтмесӗр ан хӑвар. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире: «Эй, таса хӗр, ман чӗреме савӑнтарсам эсӗ савӑнӑҫ паракана хошна илсе ҫылӑх хуйхине пӗтернӗ. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире: Эй, таса хӗр, хӑвна йӑлӑнакансемшӗн пырса тӑмалли вырӑн савӑнтаракан хута кӗрекен пул. Вӗсене тӗреклӗ хӳмепе хӳтӗлесе витсетӗр тарса хӳтӗлмелли вырӑн пул. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Эй, таса хӗр, хӑвна Турӑ амӑшӗ тесе тӗрӗссипе хисеплекенсене хӑйӗн ҫутупа ҫутат, хупласа илнӗ тӗттӗме сирсе яр. Турӑнтаса амӑшӗ ҫӑл пире. Ыйтаса хӗр хурлӑхпа йӑвашланнӑ чурун харсӑрлӑхне тӳрлет, сывмаскере сыват. Итур мана сыхласа усракан Светай ангелӗ маншӑн турра кӗлту. Чунум асапланса тухнӑ чухне хаяр тӑшмансем мана тытса илесшӗн пулсан, эс вӗсене мана хӑваласа ярсам, эсӗ ман ӳкӗне пӗлмен чунӑма сылтӑм енче ҫап-ҫутӑ лӑпкӑ тӑрса ман хута кӗрсе. Итурн мана сыхласа усракан Святой Ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Эй, Святой Ангел, эсӗ турӑнтаса чури, эсӗ Турӑ хушнине тӑвакан пулнӑ тӑрӑх, сан ун умӗнче пысӑк хӑюлӑх пур. Ҫавӑнпа ӗнтӗ эсӗ ӑна маншӑн кӗлту, ҫапла эпӗ сан урлӑ ҫӑлӑнса эс мана витсе ман хута кӗрсе тӑнине мухтаса юрла. Эй, Турӑ, ман асапласа усракан святой ангелӗ маншӑн Турра кӗлту. Ман мӗнпур пурнӑҫӑм та суяпах иртсе кайрӗ, пурнӑҫӑм вӗҫнех тухрӑм ӗнтӗ. Ҫавӑнпа сана хама сыхласа усракана тархаслатӑп. Тӗнчене тытакан хаяр шуйттан мыттӑрсвипе пынӑ чухне эс ман хута кӗрекен пул, ман ҫӗнтерейми пулӑшаканӑм пул.

Е пӗртен-пӗр ҫуралнӑ ырлӑхлӑ Иисус ху этеме юратнипе мӗн кӗҫӗннинпех мана сыхласа тӑма, хӑвӑн сывлӑш ангелна Турӑ умӗнче кӗлтунине илтсе. Эсӗ хӑвӑн хӗрхенекен кӑмӑлупа ман вӗҫӗмсӗр нумай усал ӗҫӗмсене пӑрахӑҫа кӑлар. Пӑрах, мухтавашшӑне ылне, святой сывлӑшне. Ҫӑлӑнаҫ мӗммӗ пушанчӑкӑма эпӗ сан ҫинче мана сыхлакан, пӑхса усракан, Ман хута кӗрекен ангелӑм ҫинче тытатӑп. Эс хута кӗрекен ангел ушкӑнӗсене пухса пӗрле кӗлтуса маншӑн Турра тархасла. Халле грек ҫан та ӗмӗрӗмӗрех амин. Эй Турра ҫуратнӑ хӗр, ырӑ пурнӑҫлӑ ҫынсен телейне ҫӗклесе, Ирсӗр пурнӑҫлӑ ҫынсен шавласа ҫӳренине пӗтерсе хӑвӑн аслӑ нумай мухтавлӑ яту тӗрӗссипе аслӑланса мухтавлӑ пулса тӑракан хӑвӑн ҫак кӗтӳне тӗреклӗ ҫӑлса тӑрса и пурне те тытса тӑракан Турӑмӑр Иисус Христос, эс этеме калама чух савнӑ тӑрӑх юлашки ӗмӗрсенче ӗмӗр хӗр Марьяран ӳтленнӗ Эй, пачча, эпир санӑн чурусем, эсӗ пире ҫӑласшӑн тӑрӑшнине мухтатпӑр. Эпир сан урлӑ атте Турра пӗлнӗрен сана юрлатпӑр. Сан урлӑ тӗнчене святой сывлӑш килнӗрен сана мухтаса хисеплетпӗр. Ҫак хӑрушӑ пӗлме ҫук ӗҫе тунӑ сана ӳтлентере чӑнтаса аннӳне пуҫҫапатпӑр. Сан аслӑху умӗнче тӑрса сан аслӑхна юрлакан ангелсен ушкӑнне мухтаса юрлатпӑр. Эйтура сана шыва кӗртекен сан умунтан килнӗ Иоанн пророка аслӑлатпӑр. Эсӗ килессе ҫинчен малтанах пӗлсе вӗрентекен пророксене те хисеплетпӗр. Сан святой апостолусене асласа мухтатпӑр. Саншӑн асап курса вилнӗ ҫыннусене хисеплесе савӑнатпӑр. Сан священникусене мухтатпӑр. Таса пурнӑҫпа сӑвапа тухнӑ ҫыннусене хисеплесе пуҫ ҫапатпӑр. Санӑн сӑваплӑ ҫынусене пурне те хисеплетпӗр. Эпир сан ҫырусем чӗлхе калайми ҫав тӗрлӗ нумай таса ҫынусен ушкӑнне, сана уҫӑ кӑмӑллӑ Турра пирӗншӗн кӗлтума йӑлӑнатпӑр. Ҫапла пур святойсем кӗлтунипе пуринчен ытла хӑвӑн уҫӑ кӑмӑлупа пирӗн ҫылӑхсене каҫар тесе сана йӑлӑнатпӑр. Эсӗ ӗмӗрӗмрех мухтавлӑ тӑратӑн. Аминь. Пире пӑхса тӑракан, пире пӑхса усракан, Турра ҫуратнӑ чӑнтаса хӗр, эсӗ пур ангелсенчен те, архангелсенчен те, аслӑ пур пултарнӑ япаласенчен те мухтавлӑ. Эсӗ ҫын аптратаканнисене пулӑшакан ӗмӗт татӑлнисен ӗмӗчӗ, мӗскӗнсен хутне кӗрекен хуйхӑллисене лӑплантаракан, выҫӑхса ҫӳрекенсене тӑрантаракан ҫар амассисене тумлантаракан, чирлисене чӗртекен, ҫылӑхлисене ҫӑлакан, Христос ҫыннисене пурне те пулӑшакан, пурин хутне те кӗрекен, Эйтура ҫуратнӑ таса хӗр эсӗ эпире пӑхса усракан, хӑвӑн ҫынна хӗрхенекен ырӑ кӑмӑлупа чиркӳсене пӑхса тӑракан священщик патер патриарха Кирилла, пресвященни митрополитсене, архиепископсене, епископсене, мӗнпур священниксене, монахсене, Христоса ӗненекен пур халӑха та ҫӑл ҫырлак, вӗсене хӑвӑн таса тумтирпе витсе хӳтӗлесе тӑр. И пире пӑхса усракан Тур амӑшӗ, хӑвӑнтан арсӑр ҫуралнӑ Христос Турмӑра тархасла. Вӑл пире курӑнми тӑшмансене те, курӑнакан тӑшмансене те ҫӗнтерме ҫӳлтен хӑват паринччӗ. Эдурн пире пӑхса усракан пит хӗрхенекен кӑмӑллӑ амӑшӗ. Пире ҫылӑх айӗнчен кӑлар, выҫлӑхран, муртан, ҫӗр чӗтресрен, шыв ытлашши туласран, вут-кӑвартан, хӗҫ-пӑшалтан, ют халӑх килсе аптӑратасран, пӗр-пӗринпе вӑрҫса пурӑнасран, пӳкле вилӗмрен тӑшмансем тапӑнасран, ҫил-тӑвӑлпа килекен йывӑрлӑхран, ерекен чир-чӗртен, пур усал-тӗселтен те хӑтарса тӑр пире. Эй пире пӑхса усракан Турӑ Амӑшӗ, хӑвӑн ҫырусене Христос тӗнне тӗрӗс тытса тӑракан пур халӑха та канӑҫлӑ сывлӑх пар, вӗсен ӑсӗсене, шухӑшӗсене тасатса ҫӑлӑн ҫинчен шухӑшлаттар. Пире хӑвӑн ҫылӑхлӑ ҫырусене хӑвӑн Ывӑлӑн пирӗн Христос Турӑмӑрӑн Патшалӑхне кӗме пар. Ун ӗмӗрхи малтанхи ашшӗпе пурне те чӗрӗ тӑвакан чӑн таса ырӑ сывлӑшӗпе пӗрле мухтаса пуҫҫапма тивӗҫлӗ. Халь те грекҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех аминь. Эй Христосӑн мана сыхласа усракан Свети Ангелӗ, тӗне кӗртнӗ вӑхӑтранпа ман ҫылӑхлӑ чунӑма ӳппевӗме астуса тӑма янӑ сана, ӳксе пуҫҫапса йӑланатӑп сана, каҫар мана эпӗ хамӑн наянлӑхӑмпа усала вӗренипе сана, Тасаран тасаскере ҫилентертӗм, хамӑн мӗнпур усал ӗҫсемпе, суйнипе, лекленипе, кӗвӗҫнипе, ҫынна айӑпланипе, йӗрӗнипе, итлеменнипе, тӑванӑма курайманнипе, ӗлӗк пулнине ҫынна айӑпласа аса илнипе, мула юратнипе, аскӑнланнипе, ҫиленнипе, хытса пурӑннипе, виҫесӗр ӗҫсе ҫинипе, усӑсӑр сӑмахланипе, чее усал шухӑш тытнипе, мӑн кӑмӑлланипе, вӑрланипе, аскӑланса алхаснипе, ӳт илӗртнӗ хыҫҫӑн кайса ӳтекелентерсе пурӑннипе сана хамран хам тартрӑм. Эй, манӑн усал йӑласемпе ӗҫсем, кусене чӗркесе выльӑхсем те тумаҫҫӗ-ҫке. Эсӗ ман ҫине пӑхма епле хӑйса пултарӑн-ши? Ҫӗрсе выртакан йытӑ пек шӑршлӑскер патне епле хӑйса пырӑн-ши? Ирсӗр усал ӗҫсемпе ҫыхӑнса ларнӑскере хӑш куҫӗпе пӑхма пултарӑн-ши? Эпӗ ку ирсӗр ӗҫсене тӑтӑшах кӑнтӑрла та ҫӗрле те кашни сехетрех тӑватӑп-ҫке. Эп вӗсемшӗн санран каҫар ыйтма епле хӑйса пырӑп-ши? Эй, святой ангел, ҫапах та сана йӑлӑнатӑп, ӳксе пуҫҫапса тархаслатӑп, хӗрхенсе мана хӑвӑн тивӗҫсӗр ҫылӑхлӑ чуруна. Хӑвӑн таса кӗлӳпе мана хута кӗрекенӗм пулса усал тӑшмансен хирӗҫ тӑма пулӑш. Мӗнпур святойсемпе пӗрле Турӑ Патшалӑхӗнче пулма тивӗҫлӗ ту мана. Халь те грек ҫанта ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь.